Rudo. Kana uchizompa zvaunomupa unomupa asi ukamubata zvakanaka munhu anokuda. Vakomana ndinokutendai nerudo rwamunondiitira mazvinzwa. Handina mbona mudiki kana mukuru anondisvora ini. Imwe nguva ndiri rhafu vanozviziva. Saka Devi ndiye munhu aindigona. Wainzwa kuti ratanga. Ratanga zvino. Pane nguva yakarwara Justina. ndakamufonera ndikati zvisina ndakuinda kumasvingo kwaari zvikanzi enda kai munotora mwana wanzvadzi yenyu andi ndi mwana wanzvadzi yenyu ndauya naye ndakamufonera ndikati justina muchitungwiza zvikanzi makazvigona sei ndikati ndakatumirwa mari napondi tikazongobatanidzawo tv Ah, pane pamwe panombonditi dzokubatei wanga apanduka nechechi ainditini andimaona ndakasunga chizambia ichi hanzi ndikakuona yamusina kusunga zambia yenyu handize kuti munonamata ini munhu anamata anogara akasunga zambia saka ndinoti vakomana masara tobatana toita chinhu chimwe chete zvaita devi chinonzi chitsvaru rufu rwadevi ndakaenda maa ndakaenda chipiri ini ndadeedzwa nadokta adokta wedu ndaambuya ndokuona devi afa ambuya vakati mukwasha hapana zvatakwanisa kuita rufu rwadevi chitsvaru chokuti hatichinge pakunamata hatichinge pakunamata Tisiyane nekutaura nhema, tisiyane nekuvengana, tive vana vemunhu mumwe chete sezvamuri kuita pandiri. Maita henyu.
Mashoko makututu, makukutu kuna, kubva kuna tete Devi.
Tete vaDevi Madhushishongo, tototi ndiye mudhara kawasara wacho. Haleluya. Takukumbira mudzimai wedu Mai Chasara vauye vazotaura eh, sekuri george vachigadzirira vari kuuya ah, good maichasara vachiuya kuti vazotipawo mashoko avo eh, svika zvinyambuya
praise the lord kwazoya mukoma wamailari Ni ndine musikana mukuru kumama mababa vedu mahilari vari vechitatu kubva pandiri saka indotara ndichiti eh, baba hilari ndingangoti anga ari mwana mukumhuri kwedu kwaakaroorera tati anga asisatorwe semukwasha Sekuti iye anga achigamuchira kuve mwana. Saka ndinoti tarasikirwa zvikuru e, neumwe wedu mukati memhuri. Asi zvisinei, chiri kunyaya kundifadza zvikuru ndechekuti e, kufa kwavo kunorwadza but chinondifadza ndechekuti munhu akanga ataura sarudzo yake yakanaka agamuchira mwari akunamata mwari wake zvakanaka saka chikuru ndeyekuti Kana wagamuchira Mwari saizvozvi, ofa uchi uri munhu ari pana Mwari. Hongu, isu tasara tinorwadziwa sekuti tinenge takajarana nehama yedu, asi iye kwaari zvakamunakira nokuti ari kunowana upenyu husingaperi. like sehuri pano pasi saka ndinongotenda ndichingoti eh, ichi chinhu chakanaka chatofanira kunge tichidzidza tese tese ikuti tinofanira kufata tiri pana mwari nokuti sarudzo tinoitora tiri pano pasi hauzogoni kutora sarudzo wafa amen asi tino handingatauri zvakawanda nerudo rwatauri ndofunga hapana asingazivi rudo rwababa ilaja hapana asingazivi maitiro ake anga ari munhu akangozvinakira so kandinongoti nhaiwayo amen
sekuru george vachitaura inini muzaya ndichigadzirira handiti
nevakoma vangu vari pano amen uh, isusu tiri kurwadziwa zvisingaiti nababa vedu vatisiya asi mukurwadziwa imomo tiri kufara nokuti uh, baba vedu vanga vari baba vakarongeka amen vanga vari baba vasingadi zvinhu zvisina basa amen waitoziva kuti uh, kana watoita zvinhu zvisina basa havaimbokutenderera nekuseri vaitokudisciplina ipapo vokuonesa kuti zvawaita izvi hazvisirizo amen nezvimwe zvandiri kufarira ndingofara kuti baba vedu vafa mune zvakanaka vatiratidza nzira yekufamba nayo ndichiti zvasarira kwatiri isusu kuti totora nzira yatapiwa here kana kuti tosiya amen ndongofara nokuti uh, mwari vanesu ende vachagara vanesu amen
haleluya E, akutaura ndini muzukuru ini ndiri kutaura ndakamirira vazukuru vadhevhi kune vazukuru vadhevhi vana vana tete kozuya vana zukuru vadhevhi vana vehazvanzi inini ndini muzukuru mukuru pavakomana vamwe vari pana papa vana vazvanzi haleluya e, ndiri kuti inini sekuru dhevhi ndakavatarisa vakanga vasiri sekuru vangu haleluya akanga ari mukoma wangu inini e, vari mukoma futi yaizopfurikidza yaita shamwari yangu Ini vana sekuru wangu vese vari apa apa havasi vana sekuru wangu ishamwari dzangu dzose idzi. Eh vese ndivo murisa yes shamwari yes shamwari yes shamwari chandinoitira ka ndikada kuti sekuru ndine kamwe ka gap kandino creator kekuda kutanga kuzovatya asi ndikati shamwari ndozati munhu wandinosvebedza padhuze dhuze ndichimuudza zvese zvanokwanisa kumutaurira haleluya sekuru devi chiri kunyanya kundigwadza nechekuti ndakapedzisira kuonana navo last week but one Taenda kunoviga vamwe mama wangu kuHarare vakanga vashaika. Tichienda kugraveyard takaenda tiri mumotikari yasekuru Davy indigere paseri pavo. E, ndiri mumota muya ndichaziva kuti vakati chii ndikati ndakafanana nemi. Zvikanzi putseki unoti tinofanana newe uri kwamatunga uri mwana kwamatunga uri mwana mukwasha iwewe. Ndikati makambondizvarirei kana muchiti ndifanane nemi. Zvikanzi uri benzi remunhu ndikati benzi rakabva mudumbu menyu. takunetsana paya zvikanzi mupfana ndokurova ndikati regai steri mundirove ndiri kuseri kwenyu tiri kunetsana nasekuru paya e, tichienda kusvika kugraveyard takanga takafarisa aleluya tiri semhuri tiri mumotikari mavo tichisvika kuya kuya ndobva tanochengeta mai vangu vatakanochengeta kugraveyard tadzoka e, takazenge tava panze tiri kumba kuna fourth takuti sekuru pana sekuru vakuru nevamwe wacho vekuna fourth vakuru kuna fourth haleluya tina sekuru defi ndo vana sekuru vatatu vandakanga ndiinavo at last chikuzonyanya kundigwadza malast moments angu nasekuru baba hilary ndakavagrebha vana vatatu vana sekuru vangu ndikati munoziva kuti vana dhuve kana ndakakutarisai so ndinodada nemi vana sekuru vangu sekuru defi vakati ah ndoziza chimuzukuru changu chimawariro kuti munodada nesu haleluya vamwe wana sekuru vakutanga kutoseka then from there sekuru baba hilary vakazobuda vakubva kunodya vakauya vakazara mafuta pamuromo ndibva ndatora juzi rangu ndikati aiwe mudhara iwe uda kufamba wakanyiminya mafuta pamuromo ichi mwana chachidya pa zvikanzi chipukuta iwewe ndobva ndavapukuta pamuromo saka chiri kuzonyanya kundikubadza ndechekuti my last moments nasekuru ndakapedzera ndakavatarisa ndichivapukuta kumeso kwavo ndichivapukuta mafuta i didn't know that was my last day rekuvaona vachipinda mumota mavo sekuru vachindibhabisa zvinzi maora richindidarita ndibuda apa ndikarovera apa ndokurova ndikati aiwa hamumboroveri kana ndiripo kule vachirifesa vachibuda vachienda saka was shocked within some days or so ndichinzwa zvinzi sekuru baba hilari vashaika so chunhu chakandibata e, ndakuchitaura kuvatendi vamwari haleluya kuti zvinonzi chimwe nechimwe chine nguva yacho haleluya chimwe nechimwe pachinoita nenguva yacho hachiiti nenguva yatinenge tichitarisira isusu asi kuti zvinhu zvinenge zvakatarwa namwari vachiziva kuti ichi chine time yacho zvakafanana nemiti inenge iri panyika kune imwe miti ine life span yakareba zvakaita semivuyu kozoyawo imwe miti zvinenge zviri zvimashirapu zvinongofa within two months zvobva zvafa aleluya kozoya imwe miti inoti ikangoti kurei woti chembere wotanga kuoma woga saka kana takadai so three different speeches of trees takadai tiri kuziva kuti uyu mumwe muti usina long life span asi kuti mwari wakazviita haana kuzviita nekuda nekusada wakazviita nepurpose kuziva kuti uyu handidi kuti urarame for a purpose for a long time but une time yekuti unokwanisa kupa zvibereko zvibereko zvokuti takana takazvitarisa tinonzwa tichizviyemura zvichitikwezva mwoyo yedu zvibereko zvemuti but at last tinozotanga kugwadziwa kuti komuti waoma sei nekuti wanga uchitiberekera zvibereko zvanga zvitinakira nguva dzose but kana uchinge wazooma hakusi kuti kuda kwedu isarudzo yemunhu wakarisika muti iwoyo unoziva lifespan yemuti kuti muti wangu wakwana lifespan yawo uchakwanisa kuti uite zvimwe zvibereko next season nekuti time yacho yakwana haleluya saka tiri kuti kuna sekuru devi time yavo yeupenyu yakwana unokohwa kohwa waona zvakakodzera chachi ndichifadza kuti sekuru wanga wanga kunamata vachiziva mwari pamwe wanga vachiziva kuti pamberi apo tikazomupa very long lives paunozorasika futi wozoshaya umwe mukana wokuti azive mwari kechipiri haleluya but tinotenda nehama dzese dzechechi vekuzayocha nedzimwe machechi zvakasiyana vauya vakazotiunganira unoziva ini semuzukuru ndinonzwa kufara bhozi isusu kushona kwedu kunoti muzukuru ndimutamba padziri but ndogotamba padziri se pasina vamwe vakange vachindisapota ndokwanisa kuti nditambe padziri paine vanenge vachindisapota ndichiona ndichifara tine hama neshamwari dzinenge dziri mudhuze tichichema sekuru vangu aleluya e, iye zvine izvi ndakukumbira kuti vechechi vave nemutauriri wavo achava achizomiririra chechi ndiwa ndakupa mukana panapa e, church ichitaura tichazokumbira kansela vogadzirira mp vogadzira sabhuku ndichadati vataureka but sabhuku ndichazova pamaconditions pana panoti ndini ndakabata nyanga mazvinzwa sabhuku muri kufara kana hamusi kufara ndini ndakabata nyanga nhasi mune maconditions andichakuziva tiri two pana tichiwirirana kana zvivi zvibhakira tombouisana vanhu vachiona handiti kaa sabhuku veshe chingava uye Yes, ma'am. Uh -huh. Tinokumbira mutiregererewo pane pakusvika pakunyora pamhino tanyorawo sei. Eh, tafunga vana mai tikakangamwa vatezvara vedu vakatiberekera mudzimai. Haleluya. Tokumbira mutiregererewo ipapo, tiregererei. vachiuya eh, takuda kuti vechechi vaya vanga vakatoprepare kudhara hatiri ka ah, okay fine
dei kukanganikwa kwatataita kuri kukanganikwa parufu ndaizofara zvo ndakanganikwa panokosha pacho asi zvisinei ndavaregerera pamusoro iyi vakuru venharaunda ino Pamusoro yevatungamiri vemapoka akasiyana siyana, pamusoro yemhuri yepano, pamusoro yevanhu echechi, pamusoro yama neshamwari dzaungana pano. Iyi ndakamirira vana, vana tezvara. Ndinoda kutaura kuti zvechokwadi munongozvizivawo kufirwa Chinhu chinorwadza mukuwasha uyo wangu wangu wewo mwana wangu zvinhu zvakaoma kutambira zvisinei ndinonzwa kuzosununguka neuchapupu hwanga huchipiwa nevanhu vakasiyana kubva mazuva ese atanga tauya panapa taingonzwa kunaka kwega kwega hongu vanoti wafa wanaka but matinge takaungana zvimapoka zvidiki zvidiki ndo maunonzwa nyaya dzekuipa kwemunhu asi kwemazuva matatu esaya handina kana munhu one wandakambonzwa zvake achiti auyi munhu chinhu chakati chakati hapana saka zvinondisunungura kuti mukwasha wangu anga ari munhu anogara nevamwe zvakanaka anga munhu anobetsera nekuti kadangotaura kunaka kwaanga akaita kwatiri isu ngangoti ahwaita ah, pahukwasha ashuwa ah, ndaona kuti anga ari munhu wakatsetseka ndinodazve kukumbira kuti dei zvaiita nekuziva kukosha kana kurwadza kwekufirwa mumhuri vanhu vakasununguka kutaura nemwana wangu Amai Hillary, vanhu vakasunguruka kutaura nevazukuru vangu vana iye Hillary nevanin'ina vake. Muedze kuvashingisa, muvataurire kuti kuramba wakachema hakuna kwakunokusvika. Kushinga ndokunodiwa, kuronga patsva Pawanga usingachirongi wega waakuronga wega. Paironga baba namai, mai vanoronga. Mwana wakura anobatsira mai woziva kuti a ah, e, eh, baba vakandisiya havo asi ndaane rimwe jaya rangu rinondibetserawo. Hapana Chinofanira kukunda munhu pakuronga. Ungazoshoterwa nezvimwe ndozvotsvaga kune vamwe asi zano vakagara pasi vakadero vanoriwana. Saka ndoti mwana wangu navazukuru shingai pamwe pacho munoti apa dai baba vangu varipo vaida vadai zvino havasisipo toita sei isusu vacho tiripo moronga makadaro Mazano anotsvagwa kwakawanda kune vechechi, kune dzimwe shamwari anotsvagwa. Chatoda ndechokuona mumba muchizodzokedzana kuita mugariro unenge wakanaka. Ndinotenda hangu nharaunda yandaona pano ichiuya kuzochema nesu. Ndinotaridzazve kuti vanhu vekwamatonga vagere nevamwe zvakanaka. Kugara nevamwe zvakanaka ndokuti zvinhu zvikuendere mberi. Naye waya ndoti ndotenda zvangu.
Haleluya. Tinotenda vatezvara vedu vazotiregerera. Tatashaisha. Takumbirawo kereke vachiuya vachitaura vachimirirawo church. Haleluya. Ndinosha
miswa kwazvo.

Wakatinakira nguva dzose tichifara tichichema asi iye unoramba ari Mwari akatendeka. Ndoda kuremekedza uvepo hwevatungamiriri eh, vanoremekedzwa vose venharaunda yeno pamwe chete nevanomirira hurumende munharaunda ino chiremekedza vafundisi vedu vari pakati pedu ah, vanotungamirira zvomweya ah, tinoda kuvatenda nekuva pano ah, ndakamirira chechi Toda kungoti tingofara kuti tauya takawanda chipoka chainamata nababa ngani. Ini ndaivati baba nkani no ndaiziva kuti haisi ngani chaiyo. Matonga ndairizivawo iroro. Baba ngani munhu anga ari straight forward. Straight chaiyo. Vaiti chinhu kana chisingaiti vaitongokuudzai kuti vakomana hatidaro. Ipapo kana muri mudare kuchechi kwedu vaiva mudhikoni, kana muri mudare vaiti vakatosimuka chinhu chakatsveyama vaibva vatochigadzirisa chotonaka. Munhu aiva neuchenjeri ah, waipinza saticha munhu anga akazvininipisa mukatarisa zera remunhu ari kutaura nezera remunhu arerapa zvakasiyana nditori mwana kwavari Asi vangani vaive nokuzvininipisa kwokuti vakauya semunhu kuzozvipa upenyu, ini kuchechi ndiri elder, kuna elder anova mwana wavo, kudurura upenyu hwavo hwose, nhoroondo yeupenyu kwakabviwa zvichindiratidza kuti munhu angatarisa uye neshungu nechidokwa dokwa chokuti ave ne accomplish something better mukufamba kwavo kwechiKristu. Ndakatarisira amen ipapo. Vashoma vezera iri vanoti vakaona munhu anenge wezera rangu vozvininipisa kudaro, asi vangani mumwe wavo? Pandakanzwa kana patakawana shoko rokuti vatisiya vaenda kunashe, ini ndinotendeseka kuti vaenda kunashe, nokuti kufa kwavo hakusi kwemhere mhere. Aa, munhu akavata zvinotaugwa nebhaibheri kuti vanovata. Uyu mumwe wandapupurira kuti zveshuwa munhu unogona kungovata otongoenda. Kana ndichiti kuvata ndokurara woenda. Um, Mufaro kuya kuzoperekedza gamba raenda kunashe. Mufaro chechi yose yatinonamata navo tatosiya vamwe vanga vachitovhunza kuti chititsvakirai madriver mota dzaapo kuti tiende kunoviga gamba nokuti babangani was just an honest man He used to call himself the secretary general ndivo vaiva secretary vepachechi pedu straight forward as he was Vaitichengetera mari yechechi ichifamba zvakanaka. Handina mashoko akawanda ekutaura pamusoro pemurume uyu asi kuti mufaro kuya kuzomuperekedza achienda kumusha tichimuisa muimba yake yaachamirira kudzoka kwaishe Jesu Kristu. Tinotenda. Hey, tinotenda zvikuru nemashoko makukutu abva kune vekuchechi. Haleluya. Eh, pana panzi kune shamwari dza Sekuru dzadziripo anonzi mahwindi aripo here mahwindi avo mahwindi gama yataone tione kumbe yacho iri pera vakarembera varipi mahwindi aya
pano ini ndini hwindi wadhevhi ndarwadziwa zvakanyanya dhevhi akatishanyira pahoriday vanhu vamwari nemukadzi wake nemota yavo vakasvika kwaamwene angu kune distance kubva kwaamwene angu kuuya kwangu asi akasarudza kusiya mukadzi akachamba netsoka akanditakura nekuti vana mbuya tanga takazara mumota yake tarasikirwa vanhu hamwari asi ndinokumbira vaishanda nadhevhi vepamatonga hama neshamwari kuti rangarirawo mahwindi adhevhi please tiri kushanda kubva musi waita rufu kusvika nhasi Highway maiona two way traffic kusvika kugate saka tirangarewo vanhu vamwari kufa kwemujoni kamba haivharwi ndatenda zvangu ini ndichada kuitawo hwindi mondida were kwemahwindi naye mahwindi e eh, tiri kumbira vamasindi nesahwira wadhefi vauye
vamuchida kucheka kuti purogiramu yemuzukuru yandisiya here ndandichida kutoimbisa kuti ichiita yangu kubva ipapo kuinda mberi ini ndonzi richard masinire ndinobva kumasvingo kuzaka e, ndaane makore 27 ndichizivana nadevhi 27 years ago taiva pacollege tichishaya room imwe chete Kubva ipapo tiri vakomana vekuma 22 23 years kusvika tichiroora tichiva nemhuri takanga tichingori pamwe chete. Ushamwari hwedu hwakatograduata hukabva pakuva ushamwari tikava mabrothers. Takatezenge ta Jonathan naDavid, kana kune vanoverenga shoko raMwari vanoziva ukama hwakanga huripo. Saka kubva makore ese aya tichiita mhuri dzedu Tanga tichingori pamwe chete vafana vachikura vana Tafi vakanga vari vanin'ina vedu vakandiona vanoti mukoma ndoda kungotaura mashoko mashoma shoma otherwise ndikada kutaura ndine zvakawanda pamusoro paDevi pane chinhu wani chandoda kutaura chanoziva kuti vekuchechi vachandipupurira Devi wanga ari munhu wanga ane cleanliness ari neat e, kana pakuva presentable pakupfeka kuzviratidza taigara ndichiti kwaari kana tiri murumu achimuka waispreada bed rake ini ndaingobuda setsuro ndichinodini iye aipresenta bed rake zvakanaka ndotenda kuti kana vekusvondo maiona eh, kuzvipresenta nokupfeka kwake wakanga ari munhu wakanga ari very very neat e, ishamwari yangu yandakakura nayo tikafamba mitunhu yakawanda Ndinoziva mhuri dzake dzese. Tainda kuMbare kuna VaMatonga vakaita founder ve mafounders eDynamos. Tinovaziva vese nevafana vana Patrick nevamwe. Takabva pano pamba gore rakapera tichizoona gogo vasinganzwi zvakanaka. Kuratidza kuti tiri vanhu vanga vari hoche koche vari pamwe chete. But handidi kutaura nhoroondo dzekumashura apa. Musi weSaturday ino yapfuura Devi wakanga ari kumba kwangu nemudzimai wake. Mudzimai wangu wakaita tsaona nemota zvikanzi shamwari ndoda kuuya kuzovaona ndokubva vauya kumba vachizoona mudzimai wangu tikakurukura ndofunga nguva dzingareba kana ma 3 hours vari kumba handina kuziva kuti ndo nguva yokupedzisira yatanga tichionana but pane mashoko mamwe akazotaura atakazoti totarisa kumashure iye zvino takaona kuti hameno zvavakanga vachinzwa mukufunga kwavo vari akanditi shamwari ndati vafana ava vachirejesta vanyore muna juni yezvinezvi ah, ko wadini kuti vanyore november zvikanzi aiwaiwaiwawa hatina nguva yekutambisa ndikati ah, saka chivabhadharira futi november zvichida kana juni vakapotsa vanozonyora futi november zvikanzi handibhadhari november munhu kana apuwa mukana ngaashandise mukana uyo vanofanira kutopasa ipapa ko mangwana ndikange ndisipo ndoshoko raakandiudza ko mangwana ndikange ndisipo ngavachitonyora ipapa apo hatina kana fani nevanhu vanoda kuita fani nechikoro ndokutaura kwaakaita saka ndotarisa kumashure ndakuona kuti unenge akanga eh, achizvinzwa kwete mumuviri but mundangariro kuti zvichida dzimwe nguva nguva yapera asi tinofara nechinhu one pamakore 27 atakazivana makore mamwe ekumashure esaya Ini ndaipinda AFM ndiri kupinda AFM nanhasi. Devi pane nguva yaakanga achimwa doro tichikura tese. But pane paakazonditi shamwari ndafunga kunamata. Ndikati haa bambo musatipedzera nguva muchiita mafanizi mungasiya doro imi. Zvikanzi ndatofunga kunamata. Ndikati aiwa regai tizvitarise tione kuti zvinofamba sei. Defi haana kudzokera kumashure kubva paakatendeuka kusvika nhasi. Saka ndinofara nechinhu ichi kuti magumo ake ava magumo akanaka. Ndakanzwa muparidzo wakaparidza nezuro manheru usiku akaza akavhura vhesi yekuna zvakazarurwa kuti vakaropafadzwa vanofira munashe nokuti vazorora. Devi wakazorora nokuti wakaita magumo ava kunamata akuziva mwari ndingataura zvakaona ndikapedzera vamwe nguva ndoda kungoti kuna hilary mwana watova baba pamhuri yakasiyiwa nababa kana tichizokufonera tee tichitokufonera tichibvunza kuti mai vari sei vanin'ina vari sei unotofanira kutipa mhinduro its unfortunate watova baba panguva yekukurumidza but ndo zvazvitori handina mashoko akawanda kunze kwekushuvira hama yangu kuti ifambe murugare
thank you maita basasa iye zvinezvi ndakuda kutora munhu wangu andiriwe handiti sabhuku varazipaiti vanhu vangu ini ndinaye wangu munhu wangu munhu wangu uya uzotaura pana pasabhuku iya zvanzi yamai vangu ishamwari yangu but kana ndiripo inini ndini sabhuku izvezvi shamwari ndida kuti ungozondi updata kuti neusabhuku wako ndisipo unenge uchiita sei nevanhu vangu handiti
vamusoroi vanatezvara pamusoroi Hama neshamwari pamusoroi vana mai vangu pamusoroi vana sekuru pamusoroi mese mese Kunyangwe ini wandisina kudoma pamusoroi vana vangu pamusoroi vanin'ina pamusoroi vazukuru pamusoroi vazukuru pamusoroi vazukuru regai nditi Ndoda kutora mukana uno pamusoro yemambo Benhura, pamusoro yemasabhuku ose akandiguta. Ndoda kutora mukana uno, handisi kunyanya kutaura kana ndikanyanya kutaura pamwe shayi rangu rinenge rauya. asi kana risati rauya handinyanyi kutaura regai nditi ini nhasi zuva ranhasi rarwadza kundirwadza kwaraita ndanga ndichikumbira baba vabva pano vaya kuti vadzoke padhuze neni eh, chiitiko uh, chinenge chakanyorwa namwari e, murume uyu akauya nadevi pamba apa musi waari kuti ndowavapedzisira vakamisa motikari zvikanzi a ah, Tanga tichikumbira kuti iwe uzoenda kuchechi chokwadi akanga atinaye kuchikoro. Nhasi ndafara wadzoka. Wakanga waya kuzondisiira munin'ina wangu. Regai nditaure. Ndichiti kufa kwemurume hubuda ura. musi wainda mai kukadoma ndakataura nabamunini nefoni yamai ndiri pabus stop zvikanzi a ah, mukoma ndiri kuenda nemaexes arms evana asi weekend ndinouya mai nobva vatonditi a ah, Ah, ndakataura naye madeko kana ha uri kupedza mari vanditise time asi handina kuziva kuti weekend yaakanga achinditaurira kuti anouya ndiyo saturday yandazi doko yako aita mwari dai aionekwa Dai taitaura naye taimubvunzawo kuti ko isusu taita sei. Ndisati ndanyanya kutaura hangu zvakanaka ndinokumbirisa kuti ndine rwiyo rwuya tinoda kungoimba ndipowo nyasha mwari andipe nyasha.

Ndateerera vhangeri richitaurwa zvinowanika inzira yaMwari kuda kwake asi matorero aanotiita akaoma. Patiri pano pano patiri pano tiri pano pamusha pedu panapa nevese vanhu vari panapa pane akabata chitanda chaari kutotambidzwa kuti iwewo uchachitambira tese takadai asi tikadzokera muivhangeri yamwari ndiani anoda kuenda anobvuma ano kuti ini ndoda kuenda pano tese takadai kubva kuvafundisi kupi kupi ndiani anoti ndoda kuenda asi pane ungano ungano yamwari Iyi yakarongwa nemunhu one. Yakarongwa nani? Haimborongwa nevanhu kunzi sabhuku aunganidza vanhu apa kana kuti uyo aunganidza vanhu apa. Iye akato ari kutounganidza ipapa tichanoungana futi pamwe. Uri kubata nyasho. Bvunza mumwe wako ari padhuze newe kuti ndiwo ndoda kuzoenderepa next neni. Pauri ipapa. bvunza bvunza mubvunze ndini ndoda kuenda here irelay handiti ka tiri kuda toziva maendero atiri kuita ndoasina kunaka kwatiri asi ndanga ndichiti ndinoda kukuti ndikupai kutenda kukurusa Kukurusa hama neshamwari kusvika muno mumusha kutikuta nekutichema nekurubatsiro rwese rwaitika pana Davy. Baba Hillary anga ari murume asinganyengerere, isu taimuti chirinda kana kuti chillers. eh, kumapoto kana paine ah, chaaida ifairness ah, pataimu tichiri ndaipapo tairudza kuti iwe iweyo admin yako ndeyeko ukoko uko kusambovatwa chinoshaika uko kusanuke chinoshaika he was a justice man saka hama neshamwari ndoda kuti nditaure ndichiti uyu murume uyu haana kungoita zvamuri kupupura imimi zvamunoona ndambokutaurirai kuti kana shai rangu rikabuda pari rinoita sei aridzingike iroro manje murume uyu muno mumhondorongezi ane chipo chaakapa kuvanhu Kunyange vanhu vanga vasina kuzozvikwanisa kuita. Akamboenda kuISL. Murume uyu akauya akadzidzisa vanhu chinhu chinonzi muono. Mukazwa uchinzi kuMhondoro ngezi kune vocational training center kana kuti kune huku dzakauya vamwe vakazodziita sei. Ndiye murume akanga aine that vision. yakanga iri for 2020 but ndine urombo vanhu vemhondorongezi kuti devo haana kuzosvika 2020 ari mumuono akakutaurira iwe huku dzeaesewo akanga aine vision yakanga yakakurisisa achiuya achivata pano pamba pake chikoro chichiitirwa apa akaita muono wekuti takazoita muono vese vari pano vanoziva muono wemuno mondoro ndiye akanga achidzidzisa muono vision ndopatakavaka vtc vocational training center uh, uh, uh, no time haisi yako time ndiyamwari chichomira wadaro murume uyu wadaro murume uyu takagara pasi senharaunda nditeererei mabasa emunhu mati anotaurwa ndofunga kana ndaa ndisingakasanana chimhanyara baba ndimaa muchiparidza mukati munhu anoparidzirwa nemabasa ani ukaona munhu maakuda kuti maa muchitaura yekubhawa moramba kutaura yebudiriro yatiri kuona yandiri kutaura zvino munenge muchandigonera ini muridzi wemusha saka ndiregai ndikutaurirei handina munhu wandati ngaabve pana asi ndinoda kuti muone basa ramwari rakanga riri mumurume uyu basa ramwari harisi rekunyeba kuti ndinoda kuenda kuna mwari iwe uchinyeba Basa raMwari ndere chawakabata chinoonekwa chiri tangible. Basa raMwari ndere chinooneka chakaitika chakaitwa nemurume uyu. Murume wakasiya nhaka nhaka. Mumwe munhu ari kuchema, ari kuchema nekuti nhaka yaakanga asirwa naDevi akanga aiparadza achifunga kuti vachazondidzokorora kundipa nhaka haleluya zino regai ndikuti chipo chachiri umu ndinochida kuti chinge chichienda kuna hilary hilary iwe wakanga une chipo chebhora sa uchisina chipo chebhora chipo chawanacho mwana wangu ndechekutungamirira musha ndechekutungamirira vana ndechekutungamirira vanhu vese ava sematungamiriro avaitwa nadhei takapuwa huku varume wei vamatonga bright varipo kwete tikadzidya havana kukonzeva vakadya capital vanhu ava vakasasiya profiti zvese wakadya saka mukomana uyu ndiye akanga achidzidzisa vanhu mukaona handi muri kuona pane mapuwe emagetsi ayo zvese zvakabuda mumusoro memukomana uyu tiri apo pamba iri apa apo achiuya apana apa tiri pachikorova primary apo ndopataitira yainzi muono vision ari kwaesel Saka ndinovoda kuti mundipirewo just a moment of silence of 10 minutes to respect this man akaisa budiriro akaisa njere muvanhu vanhu vakarasa njere iye atora njere dzake atorwa namwari aenda nenjere dziya vanhu njere dziya vanosara vasinadzo Haleluya. Zvino ndoda kuchiti muchiona pane vamwe vanhu, regai nditaure, ende kana ndikasatotaura handitaure, asi ndinonzi taurai, ndio zita rangu. Toma vanga vakuwasha request yangu savillage head kuti huyai apo unonzwa vamwe munhu achiti musha waparara funa kupararike bosumuka mese Mouya apa ndoda kuti muone nekuti iye zvino izvi hatidi kusanganiswa nenyaya yerufu mese vazukuru handidi kuti ndi mwana baba vanhu huyai mukatononoka kuya hatipe haleluya ukaona ukaramba wakagara kuseri kwawakagara ikoko ndakakutarira uzive kuti ndinokutongera pakawo zvino iwe ukaona Hallelujah. zvino iwe ukaona havasati vakona kuuya vanhu ava ndo unonzi musha wekwa matonga uya Yo musha wako matonga uyu wadzwa mumwe munhu anotaura kuti musha me hamuchisina vanhu munhu anenge ari right eri mbureni dzake anopenga bhichana muonesei oda kuiswa kuna mwari takadai ndo mhuri yekomatonga regai nditi vakoma vangu vese ndida kutangira pana sekuru sekuru vangu simudzai ruoko tione baba vari kupi simudzai ruoko rwenyu mukuru wekwamatonga ari kupi uyo anoteedzera chihombe chiri kupi icho apo madudu apo right vangu vaningina vese nevakoma vamwe vanoteera handetoni tarira woni musha uyu vana vari kupi hanzvadzi dziri nekupi vazukuru vari nekupi yes but maona pandiri kuti izai zvenyu pasi garai zvenyu vakadzi vedu ah, ah, ah, tinotanda Alright. Wozonzwa wozonzwa mumusha muno munhu achiti hamuna vanhu. Vakomana, Mwari dai waiziva kana kuti dai wainzwa kuti vanhu ava nevanhu vanofunga zvavanofunga maererano nemusha upi uno varegera saka ndinoda kupai mukana uno wandoda kutaura ndichiti eh, iye uh, zvinezvi ndoda kupa ndoda kupa former mp ndoda kupani former mp bright matonga Akanga achiseenza naTavi panguva yaanga ari pautungamiriri hwedu. Handiti ka? Akuudzei mafambiro aaita nani? NaTavi. Agokuudzai zvemafambiro aaita nani? NaFarai the late zvemuzukuru wangu. Tiri muofisi tichiedza kuita sei? Hatisi kumhanya bamunini. Ona Dave, ndiwa ndiri kuona kana kunyingira ndakuona iwewe. Right. Hatitika unoziva kuti chii ukaona vanhu vanoita zvinhu